जय माता दी राधे राधे सब गोटा के और हम आइ अष्टमी छी तऽ हम कुमारि के इंतजाम कऽ रहल छी एखन खीर चढ़ेने छी और साथ साथ अपन काजो कऽ रहल छी कि लेट भऽ जायत आ गर्मी तऽ अहाँ सबके पते यऽ कि कते गर्मी छै आ दिल्ली मे तऽ लगैया जे आइ बारिश होय बला अछि भोर सँ मौसम मतलब झाँप तोप करैत करैत झाँपि देलकै आओर एखन फिलहाल कते बजै छै सवा एगारह बजै छै आओर पूरा बादल एकदम काला कऽ के एलैया जे लगै छै जेना मतलब दिल्ली के दहा देतै तेहन मतलब मेघ पूरा कारी भेल छै तऽ बारिश सेहो होय बला अछि आओर हमरा सबके खोंइछो भरै लए जेबाक अछि तऽ देखै छियै कि पहिले इन्द्र भगवान अपने बरसै छथि या पहिले हमसभ खोंछि भरै लए जाइ छी से दुनू गोटामे सँ पहिले किनकर काज होइ छै मगर हमरा तऽ एखन देरी यऽ कनि कुमारि खुआएब तखने जाएब आओर अहाँ सभ जुड़ल रहू हम मन्दिर देखाएब जे हमसभ कोन मन्दिर जाइ छियै खोंछि भरै लए ठीक छै आओर एखन फटाफट पहिले हम कुमारि भोजन करा ली कुमारिए भेटनाइ बड़ा मुश्किल छै बुझलिए खीर तऽ बना रहल छिए मगर पहिले जे कुमारि लोक कुमारिके नोत दै छलैए तऽ एक्के दिन दसो दिनका नोत दऽ देलक या जाकऽ नोत दै छलै मगर एखन कुमारिके एहन अकाली भऽ गेल छै कि लोक नोत नहि दै छै जे कुमारि भेटल ने सीधा पकड़िकऽ बैसा देलक बुझलिए मगर हमरा की छले हे पिछला साल तक के गप कहै छी जे हम ओहन कुमारिके नोत दै छलियै जे अपना सबमे एकटा कहावत छै जे कुमारिके पहिले लोक खाइ छलैए आँठि मुका मगर आब तऽ एक तऽ प्रथो उठि गेलैए जे मतलब लोक खेतै आओर दोसर बात देखियौ आब हमरा जे कुमारि भेटथिन हम हुनके बैसा देबै देखियौ हम रातिमे बारह बजे मेहदी लगा कऽ सुतलियै आब नेल पॉलिश करबै देखियौ छै ने नीक हम कुमारि खुआके आओर मतलब चूड़ी चूड़ी पहिर लेने छी तैयार छी मगर साड़ी पहिरब से जहन मन्दिर जायब तखन मगर बारिश तऽ आइ एतऽ शुरू भऽ गेल छै तऽ आब देखियौ जे हम कखन जाइ छी मन्दिर किया तऽ जतऽ जाइ छलहुँ हैं ततऽ के लेल लगैया जे रास्ता बहुते गड़बड़ भऽ गेलैया तऽ आब जे चलि गेल छथिन मतलब केनाहो के घर एबे करथिन ठीक छै मगर हम नहि गेल छी तऽ आब वएह सोचि रहल छियै देखै छियै किया तऽ दिल्लीमे तऽ आइ काल्हि पते यऽ जे कनियो बारिश होइ छै तऽ पानि लागि जाइ छै मगर बारिश ठीक ठाक भऽ रहल छै तऽ हम सोचै छी कि लगेमे मन्दिर छै एकटा दुर्गा मन्दिर तऽ ओहिमे माताके खोंछि भरि लेबनि जाकऽ से आब अहाँ सबके हम देखायब जे हम कोन मन्दिर जाइ छियै आब ई समस्याके ऊपर समाधान छै बुझि गेलियै तऽ देखियौ जे हम मन्दिर पहुँच गेलहुँ आओर रस्ता बहुत खराब छलैए बुझलियै सवारियोके कनि मुसीबत छलैए मुदा ई मन्दिर हम एहि बेर फर्स्ट बेर गेलहुॅं किए तऽ जाहि मन्दिर हम जाइ छलहुॅं ओ मन्दिर कनी आओर आगू छलैया मगर ओतऽ जायके लेल पानि अहाँ सब देखबे केलियै जे मतलब बारिश भेलैया तऽ बहुत पानि लागल छलैया तऽ नहि गेलहुॅं आओर लोक सब खोंइछ भरै छलखिन हँ

फाइनली हम खोइछ भरि कऽ आबि गेलहुँ किया तऽ हमरा ई लगै छलए कि हम मन्दिर जा पायब कि नहि अ, बारिशके कारण जगह जगह ने पानि लागि गेल छलैए तऽ रास्ता सब बहुत खराब छलैए तऽ खैर कोनो बात नहि लेटो सेट हम मुदा मन्दिर चलि गेलहुँ आओर अहाँसभके बता दी कि जे मन्दिर हम सब बेर जाइ छलहुँ ओहि मन्दिर नहि जा सकलहुँ पानि सौँसे लागल छलैए आओर यातायातके सेहो कनि दिक्कत छलैए खैर जय मंदिर हम एखन अहाँ सब वीडियो में जे देखलिए या तो अ मंदिर हम मतलब फर्स्ट बेर गेल छलहुँ अखन तक हम कहियो नहीं गेल छलिए खैर कोनो बात नहीं कतौ भी छथिन माता छथिन ठीक है हमरा खोच भरे से मतलब है तो कोनो भी माता के भर लेबाक चाही और ओहो से नहीं होते तो हम सोचने रही कि हमारा घर के पासे में एक मंदिर है तहिए में मतलब एक दुर्गा माता छथिन ओते भर लेतों तऽ खैर कोनो बात नहि कतहु जा कऽ भरि एलहुँ बस अहाँसभ आशीर्वाद दिअ प्यार दिअ ठीक छै